Helo a shwdmai a chroeso i Amser Stori gyda Miss Jones. Heddiw rydyn ni'n mynd i ddarllen Mae Mam ar Goll gan Julia Donaldson ac Alex Scheffler. Unwaith eto, diolch o galon i Dref Wen am roi caniatâd i mi ddarllen y stori yma, felly diolch. Ewch draw i Instagram Dref Wen, at Dref Wen, i weld ragor o lyfrau wych, felly bant â ni. Dwi wedi colli mam! Daeth iar fach yr haf efo dim byd i'w wneud at y mwnci bach trist. Gwynodd a dweud, mi ffeindion dy fam pa mor fawr ydy hi. Mawr iawn, meddai'r mwnci. Mae'n lot fwy na fi. Yn fwy na thi? Dyna lwcus de. Dwi newydd ei gweld hi yn bwyta ei the. Na, na, na. Eliffant ydi hwn. Does gan fy mam i ddim bola mawr llwyd. Does ganddi ddim trwm chwaith i fwyta ei bwyd ac mae chynffon fy mam yn troelli yn dynn o gwmpas y cangau a'r brigau fel hyn. Yn troelli yn dynn? Tyrd efo fi, dwi'n gwybod ble mae hi, yn cael seibiant a sbel. Na, na, na. Neidir ydy hwn, ond dydy fy mam ddim yn gynffon i gyd. Mae hisian a sisian o hyd ac o hyd. Mae ganddi hi dafod i siarad yn glir ac uff, mae ei choesau hi'n gryf ac yn hir. Mae ganddi hi goesau? Wel, tyrd efo fi. Mae dy fam wrth y blodau, yn siŵr i ti. Na, na, na. Pri copyn ydy hwn. Dydy mam ddim wrthi trwy'r dydd yn gwneud gwe. Na bwyta hen bryfed a dwi ddim be. Mae well ganddi fwyta ffrwythau mawr melys, llawn sudd, sy'n dod o ben uchaf y goeden bob dydd. Ben uchaf y goeden? Wel, tyrd efo fi! Dyna lle mae hi'n ôl ffrwythau i ti. Na, na, na. Parot ydi hwn. Mae troi'n gan fy mam i, nid bwa o big, Dydy mam ddim wrthi yn sgrechian pan fydd hi'n ddig. Does ganddi ddim adain, wings. Does ganddi dim plu, feathers. Ond mae'n gwell ganddi neidio a llamu yn hi. Neidio a llamu? Pam na ddwedes di hyn? Mae dy fam di draw acw yn ymyl y llyn. Na, na, na. Llyfaint ydy hwn. Dydy mam ddim yn wyrdd a'i llais yn gras. Dydy hi ddim yn cwyno a chrawgian yn gas. Mae hi yn fy mwytho o hyd ac o hyd ac mae ei ffwr brown hi yn gynnes a chlyd. Ffwr cynnes a chlyd pan a ddwedest ti o'r blaen, dwi'n gwybod lle mae hi, tyrd ar dy flaen. Na, na, na, ystlum ydi hwn. Pan wyt ti yn drysu fel yma pob tro, Mi ddedes fod ganddi dim adain yn do. Dydi mam ddim yn cysgu a'i phen i lawr, ac mi ddedes o'r blaen ei bod hi yn fawr. Mi ynghofiais i, Del, ond tyrr dw i'n siŵr fy mod i wedi gweld hi yn ymyl y dŵr. Na, na, na! Dydy'r... Dyma'r eliffant eto! Ddim dyna, dyma fy mam. Be sy'n bod arna ti? Does dim o rain, a mae'n debyg i mi! Yn debyg i ti? Beth wedes di, Del? Mae hynny yn od ac yn ryfedd, wel, wel, achos dwi ddim sut a dw i ddim pam. Ond does dim o mlant i yn debyg i'w mam. Dwi'n deall o'r diwedd mae popeth yn glir, mi, mi fyddi di efo dy fan cymbo hir. Na, na, na, dyma fy nhad. Tyrd mlaen, fwnci bach. Mi redwn bob cam. Mae'n hen bryd i ni fynd adre at mam! Felly o'r diwedd mae e wedi dod o hyd yw fam, ond dwi'n credu falle wnaeth y pili pala ddim sylwi roedd yn edrych fel ei fam oherwydd os ydrachwn ni. Dyma plant y pili pala. Lindys bach. Felly, dyna pam roedd y pili pâl am gymysglyd. Ond dyna stori hyfryd. Diolch yn fawr i chi am wrando.